Men o wagtlar mekdepde okaýardym. Her gün okuwdan soň oba klubynyň deňinden geçýän. Klubda-da ýaş oglanlar, gyzlar oýun goýýarlar, türgenleşip geçýärler. Şu bizem aýnasyndan yşyklap, hezil edip gaýdardyk, gülüşip. Ahyry bir gün oýun goýýançyň ýanyna bardym-da. Maňa-da keşp beräý, menem oýnaýyn-a diýdim. Olam eýläme-beýläme geçip seretdi-de, Artist boljak bolsaň, näm bol diýse bolmaly. Sygyr bol diýdi we derrew dördaýak boldy. Ýok, mola, mola diýdi. Bor, häý, ol aňsat-laý. Mo-o-o! Eý, muny öküz bolýa, sygyr bol! diýdi. Bolýa, öwrenerin. Bar öwren. Şondan öýe ylgadym, mantafonjygymy alyp, obamyzyň sygyr fermasy bardy, bardym şoňa. Agşama çenli oturyp sygyrlaň sesini ýazyp aldym. Agşamam gelip ýassygyň gapdaljygynda goýdum magnitofony. Magnitofon işleýä, sygyr molýa, menem gapdalyndan molýan. Aýgaraz uzyn gije molap daň atyraýypdyr. Irden Ogsoltanaje diýip goňşymyz işe geçip barýa. Haýatyň bäri ýüzündede ejem pahyr tamdyra ot goýberip durdy ol birden haýatdan boýnuny uzatdyda Aýu goňşy Sygyrňyz uzyn gije molap ýatyrmady-la. Fermä äkidip öküze görkezäýseňiz bolmaýamy? diýýär. Ejemem wah-o sygyrymyz däl, artist boljak bolýan oglumyz diýdi. Hi, toba, toba, tüf, tüf, tüf, haýwanyňam artisti bor eken diýdi. Şondan soň ejem öýde molamagy gadagan etdi. Äwelem magnitofon aldymda obaň çetinde bir sil geçýän çaran bardy. Şoň bir böwürräk ýerini saýlap alyp, hezil edip mowlap otyrdym. Şo wagtam kelläm gyzyp, ýüzüm dik ýokaryk tutup, Mo-o-o-o-o! Salowmaleýkim! Gowak tertibine serediji depemden abanyp dur. Ýör-ow, näme işleýäň? diýdi. Menem sygyr bolýan diýdim. Ýeközüň gygyryp oturma, ýör diýdi-de, motoryň godagyna gapgyrtdy, alyp gitdi, göni sygyr fermasyna eltdi. Çopana-da tabşyrdy. Ana, şu sygyra gowy seretgin, molaman öwrenmeli şu diýip. Ine, dogrudanam o taýda-a hezil bolaýdy gaýta. Sary sygryň ýanyna bar, şo köp molýandyr, diýdi. Sygyr molýa, menem gapdalyndan molýan gon, beýleki sygyrlar gulaklaryny pakgyrdyp, gözlerini mölerdip, meň molaýşyma göwni ýetenäkim, näme, olaram molaşýa. Aý, hezil bolaýdy. Edil şo wagtam-a ferma müdiri geläýdi-de, Çopana igenýä, näme sygyrlaň açmyýa, suwsuzmy, bular näme gygyryşyp dur diýse, Ýok, arasyna täze sygyr goşduk, şoň üçin molaşýa olar diýip. Reştor geldi-de dil hat ýazyp meni alyp gitdi. Nähili, öwrendiňmi, sygyr bolup molaman diýdi bonu, ho-o-o-o-o edip goýberdim. Baran neslimana bir haram ölen sygyryň kellesine kelläme geýdirdiler. Hamynam ýagyrnyma daňdylar. Reşdoryň alty ýaşlyja ogly bardy, onam garnyma daňdylar. Oýnuň orta gürpünde meň göläm bolmalylaray. Bir begenýän, bir begenýän hem tolgunýan. Ilkinji gezek obadaşlarymyň öňünde oýun oýnamaly. Indi aňyrsynda taýynlyk görüp ýörün, bahym çykmaly-la sahna. Şat. Dyk şyt dyk mo o o Haýytyň aňyrsynda bir hasyr hasyr bar. Görsem kolhozyň däli öküzi boşanyp gelýä. Eý Hudaý jan meni bir görmän geçäýbilseýdir gizlenere-de ýer ýok. Haýatyň gädigine ýetse-de, göni maňa garşy gaýdyberdi. O tozanlap ýetip gelýär. Menem nätjegimi bilmän urdum oturan tomaşaçylaryň arasyna. Bu öküzem yzymdan galanak. Sahnada bir beýik agaç gögerip otyrdy-da, ýaňky agaja dyrmaşdym. Indi-ä senden syparnyryn-a diýip, ýokarragyna galdym. Guýrugym yzymda galan ekeni. Ýaňky öküz guýrugymdan dişläp bir silkik goýberdi, hamma ýüzüniň ugruna gitdi. Özüm zordan ýapyşyp galdym. O garnyma daňylan Röşdüň oguljygam agylýar. Aglama how, ikimiz molam ol diýip ýalbarýar. Diňe Röşder sahnaň aňyrsynda elini çarpyp gülýär-de. Ýeri, nämä gülýäň? Kowsana-how! diýsem, gaýtam-a maňa barmagyny çommaldyp, Äý, sen sygry şeýle bir oýnadyň, şeýle bir oýnadyň, woh, sygyrlygyň bilen çün öküzem ynandyraýdyň diýen bolýar.